भागिए के जो कहिए भागिए के लिए है मारे है मर्दवा रोज नहीं पैसा देबी तो रोज मारे है सब दिन एकेटा गप अहाँके समझबै छी बुझबै छी बुझबे नहि करै छी सरकार नहि छै तऽ दऽ देतै ने कहिए रोज रोज तोरा कहै छियो तो समझ में नहीं आवे हो एके दिन है

छोरा लगे कोई आके उ सुपत है बियाह केने छो तोरा से तोरा बाप से दावा है हमरा कि हम दहेज लेबै ऊपर सुपत होई छै हां कथी कि रे? खुशी से द देलक त ल लेलक नहीं देलक त हाँ हाँ ककरो दोसरा के बाप लाते पढ़ल लिखल लिखल छल कि हम सोचनी ही रहिए कि जहिया बियाह करबै तऽ हमरा देतै एक डेढ़ लाख रुपैआ देतै गाड़ी देतै तऽ गाड़ी तऽ देलकौ नहि आ डेढ़ लाख बर्बाद भेलै एक लाख देलको पचास हजार रखनी ही हो तऽ एक- नहि दिअ के रहै तऽ एको लाख नहि दित अहाँके जँ एक लाख दे देलक तब ओहो तऽ केना केना नौटंकी भेलो बिहा नहि करबै ई नहि करबै तब नगदी गिन के गेलो चाहे ओएह बीच में हमरा डर लगल कि ई पचास हजार रखे है बुझाइ नौटंकी करते आ केलको केलको तोहर पापा या सब चमड़ा से सोहि देबो बुझलही अगर पैसा नहि एलो ना चमड़ा से सोहि देबो आ घर में झाड़ू पोछा जे तू रहै छा त हमरा खून खुंदक चढ़ै है हमर कोन गलती छै सकाल तोरे में- गलती हो कहै छौ तू जो लके आ जेबे ने हम- करै हम केना लऽ के अबै सकार ने उ देत अहाँ के अहाँ ल- अहाँ जायब अहाँ लऽ के फोन आयब से बात करा फोन से बात करा सब दिन एकेटा बात हम की करी केटा की बात कर ई सब अगर दिन आज से एकेटा काल बात। तक में नहीं गेली अपना मन से

भिखारी भिखारिये समझ ले जे हम तऽ दहेज के अते लोभी छियै कि भिखारियो कहते न तऽ चलते अगर कहते कटोरा लऽ के आओ दऽ दै छी कटोरा में तऽ मौगियो सेहो के करे बेच- पर हम मौगियो तैयार के छी बेचली एक दिन मौगियो के एक दिन बेचली एक जरूरी पड़तै सेहो भी कऽ देबै सेहो कऽ देबै दिन। मौगी बिकेबो करतौ तोरा ला तहने ने हँ। देखै छियौ नहि पैसा लेली ने तऽ छोड़ि देबौ तोरा

आ तू तू हमरा जे शराप दै छै कि उएह पर कहबो केहनो छियो तऽ सच छियो लगे उ सब हम नहीं जानी ले हमरा नहीं फिर जाब। याद आबि गेलो ले पैसा हम वाला नहीं जाब। जब जब पैसा के याद आवे तऽ खुंदक चढ़ि जाए बुझली हम चाहे छियै पैसा बेग में भरल रहे गिनिए अपना कमैया में सुनिए। झमैया लागल छै अपना देह में गुनाथी लागल छै कोरी फूटल छै कमाई नहीं छियै मार दो फैट दांत तोड़ दो तऽ कमाइ छै तऽ क्या मंगै छै

तू हठा कठा छे हँ रे दिअ के हेतै देबे करतै ओहिके लेल जे एकरा कष्टे देबी रे जीवन साथी छौ ने एते तू प्रेम से बजे छे जेना अपना बेटा के लेबे तीन गो बेटा हन हौ तऽ हम गो के बिहा के लखन दुनू के लेला कि ने तऽ के नहि लै छै तऽ देलकै तऽ आपसी सहमति से लेलकै कि लड़ाई कऽ के लेल- लेलकै नहीं, तो- ससुराल से आ बियाह जो कऽ- बात- किया ने बाप से संपत्ति से सुन ना नहीं छै, नहीं जो छै। बाकिए रहितै हाँ। तऽ हमरा जते सुन्दर पुतोह भेटल छै ने

तोरा एक बोलल छल हम निकल जा जा बौआ बेसी अथी करबिही ना तऽ केस तेस कऽ देतौ हौ हम ककरो झांसा में नहीं आवे वाला छी हम पैसा लऽ के रहबे तो लोग आ केस फौदारी के हमरा डर भर नहीं छोड़ देख लाबा देख लाबा तू। हमर बात बुझ ना ऐ तू के छ हमर बाप छ कि दादा छ हमर हमरा समझावे चल रहा हम नहीं समझे बुझे वाला चीज जय जबी तू कि नहीं हम पाई नहीं लबो नहीं जबी ना। देखी डरामा हो यो